Salama e! Saika tsy hanao an'ity video ity ihany aho fa be dia be no manontany anà hoe inona no nataoko mba hampatanjantsaina anà tamin'ny zavatra niseho ahy taminay mianakavy. Amiko manokana ilay olona manontany, misy ireo reny misedra olana ohatranà manontany solution, mba mila solution. Fa ny sasany kosa misy anle manadrohadro fotsiny tsotra izao ah de tsy manina fa tsy tsy ilaozan'izay olona mpanao an'izany moa ny fiainany fa ho an'ireo vehivavy ah misedra olona loatra na zany ah no nanaovako an'ity video ity. Mety hoe tsy hitovy ny olona rehetra fa ny zavatra niainako ah no tantaraiko anareo eto. Tena mafy ah ilay izy ah tena mafy ah ary tsy nampoiziko mihitsiny hoe hoe raha hatrizay any amin'izany fotoana izany aho dia ho sendra an'izany hoe ho maty zanaka izany dia mafy le izy tena mafy tena mafy ary hatramin'izao a naiza naiza tany alehako a dia mandeha eo amin'ny tarehako eo amin'ny masoko eo foana ny sary rehetra ny ainako tany amin'ny hopitaly ny sary rehetrako tamin'ny fandevenana ny zanako a sary rehetra tamin'izany tomany hoe maty ny zanako a fa tsy nataoko nahakivy izany aho satria izaho mbola tanora hoy ny manodidina anahy, mbola nanome courage ahy ihany koa ny dokotera dia dia tsy nataoko nampanina ilay izy. Ho anahy manokana tsy hoe tena matanjantsaina be aho fa miezaka ny hantanjantsaina dia be dia be ny zavatra narikoriko dia nanomboka hatramin'izay fotoana izay iray volana izay aho no nahafaty azy aho dia tiako an ny miheno hira, miheno hira izay izany mba hoe hanalako an'ilay zavatra ao anaty saiko ao, fa nefa kosa rehefa hira mampalahelo no mandeha eo an, dia miverina ihany ilay tamberinà rehetra dia mitomany, za tena tsy miteny mihintsy hoe tsy mahazo mitomany fa tena mitomany aho rehefa ohatra hoe hay ok te hitomany aho dia afaka mitomany, tsy nataoko sakana ho anà mihintsy ilay izy, teo ihany koa an. Ny solution manao anako faharoa indray a de tsy miala lavitra ny vady aman-janako mihitsy ny a nandritra an'izay iray volana izay a na dimy minitra fotsiny ary ny vadiko no tsy eo a de efa malahelo be a de izany hoe ry zareo ihany koa izany ny antony manokana solution a afako manarinaridia izy mianaka hoe teo foana ho anà a de de manokana fotoana kely ho anay izay ohatra hoe Fampiresadresaka ato an-trano. Tena farak'izay tsy tiako mihitsy ny hoe za irery ny ato an-trano fa lasa mandeha be mihitsy ny saiko. Solution fahatelo nataoko ihany koa hanarikoriko dia dia ny miasa. Tapa-bola nalatsaka fotsiny aho no teto ambony fandriana dia vao nandeha ny asy mamanay dia nandeha niasa koa aho satria raha vao matory fotsiny eo ambony fandriana dia miverina ato an-tsaiko daholo indray ireo zavatra rehetra nahazo anay hatramin'izay. Ny miasa izany tena zavatra tiako indrindra koa nanomboka tamin'izay fotoana izay satria mandehandeha any dia dia verivery ity fa tsy ilaozan'ny hoe eo amin'ny masoko eo foana ilay sary fa mba hafa mihitsy izany ilay hoe misy zavatra herehana hafa ianao a. ny toy izay ilay hoe ilay zavatra anankiray iny foana no erehan'ny sainao. Zavatra faha efatra ihany koa, manao izay mahafinaritra anà zà a, henoy koa aho hoe inona ny zavatra tena mahafinaritra anà a, dia nividividy zavatra izao no tena nahafinaritra anà hatramin'izay, izay fotsiny e, ny tiako hoe mividividy zavatra dia mba mahafinaritra ny saiko izay dia mba verivery vy aho dia. Dia izay. Dia izay izany no tiako tenenina hoe avy amin'ny tenanao ihany no mahatonga anao hantanja-tsaina na tsia. Avy amin'ny tenanao ihany no hahatonga anao ho lasa hisy dépression na tsia. Fa henoy ny tenanao dia henoy hoe inona ny zavatra mahafinaritra anao. Dia asehoy amin'ny manodidina anao hoe inona no zavatra ilainao. Dia mety foana io. dia zay le izy an dia merci beaucoup anareo rehetra zay vao afaka mamaly hoe merci beaucoup anareo rehetra tamin'ny firariantsoa sy fankaherezana hatramin'izay an fa tena atsapako ny fitiavanareo anà sy ny fianakaviako moa zany an dia mirary soa an'ireo an reny rehetra namoy zanaka fa tsy mora le izy an tena tsy mora fa andao handroso foana isika, andao handroso foana, dia tsy nety rehetra izany atao ohatry ny hoe ohatry ny hoe inona moa izany hoe lesona e, atao lesona izay tsy nety rehetra, dia fantan'Andriamanitra izay mahasoa antsika rehetra, dia manaiky foana moa izany isika e, dia izay, bisous.